सब छला जे बंदी प्रथा के हरिसिंह देवक समय में महामहोपाध्याय गुणाकरक अध्यक्षता में श्री गणेश भेल और एक प्रकारक ई ऐतिहासिक आलेख तैयार करबाक एकटा प्रथा प्रारम्भ भेल जाहिसँ प्रत्येक मूल गोत्रक आओर ककर कोन प्रकारक सम्बन्ध कोन ठाम छै कोन मूल कोन गोत्रक व्यक्तिक सङ्ग छै एहि सभक विधिवत निर्धारण करबाक हेतु ई पंजी प्रथा प्रारम्भ भेल पहिने जे छलै से ई पंजी प्रथाक कोनो व्यवस्था नहि छलै ई तेरह सौ ईस्वीसँ पूर्व लोक लगमे वंशक इतिहास छलै जे हमर कहै छै पिता छथि पितामह छथि प्रपितामह छथि वृद्धौ प्रपितामह छथि अति वृद्धौ प्रपितामह छथि प्रवृद्धौ प्रपितामह छथि राजा हरि सिंह देव के समय में ओकर कहे छै संकलन क के राखि देलखिन हमरा लोकनि के दऽ गेला जे एतेक दूरक संबंध जे छै से एक जीन में आबि रहल छै एहिमे हमरा लोकनि के वैवाहिक संबंध नहि करबाक अछि। सतघारा जे एहिठाम मधुबनी जिला अंतर्गत बाबूवढ़ी प्रखंड में सतघारा ग्राम अवस्थित अछि जो पिपरा घाट कमला ने दलान के स्थान पर बगल में ओहिठाम महामहोपाध्याय पंडित हरिनाथ उपाध्याय छलाह ओ राजस्थान उदयपुर या में ओ राज पंडित में छला और ओहि समय हुनकर विवाह पच पचगछिया गंगुलवार सकरी सांडिल गोते पंडित नयननाथ झा कन्यासँ छलनि ओ जखन दुरागमन भऽ कऽ हुनकर पति एहिठाम सतघारा एलथिन किछु दिन रहला पंडीजी तऽ अपने चल गेला आ ओ बड़ा विदुषी रहथिन बिना स्नान पूजा पाठ केने से भानसक घरमे नहि जाइत छली ओ हुनकर दिनचर्या रहनि सभ दिन पूजा पाठ कऽ लथि तकर बादे अपन गृहस्थाश्रमक कार्यके देखथि मुक्तेश्वर नाथ महादेवक मन्दिर छनि जेकि देवहार गाँव एखन अवस्थित छै ओहिठाम वर्तमानमे छथि ओ सब दिन ओहिठाम जाइत पूजा महादेव करैत आ ओकर उपरान्त फेर चलि अबै तखन अपन गृह कार्यमे लागि जाइत पंडीजीके मास या दू मासके बाद चल गेला एक दिन की भेलनि तऽ ओहिठाम पूजा कऽ कऽ जखन बाहर निकलली तऽ सामनेमे किछु दुष्प्रवृत्तिके लोकके से देखलखिन ठोकलकन ई नवीन वयस्का छलिहे हिनक रूप लावनता देख कऽ या जे किछु हिनका पतिव्रता धर्म नष्ट करबाक लेल हिनका ऊपरमे प्रहार केलकनि ई आब ओहिठाम असगर छली तीन कर्तव्य मूर भऽ गेली कहलनि जे की खेती की करी जे बाहर जायब तऽ ई पानि अथी करत ई पुनः इतस्तः करैत मन्दिरमे चलि एली आ शिवलिंग पकड़ि कऽ रोदन करय लगली कानय लगली महादेवक कृपा ओहिमे सँ भयंकर सर्प निकलत ओहि दुष्टके खेहारलक इहो बदो हवास होइत अपन आङ्गन एली सर टीका टिप्पणी हो लागल जे हिनका हटाइ लेल जाय ई ई माने कलंकित भऽ गेल छथि पतिव्रता धर्मस्थ छनि एहिसँ पंडीजी तऽ अपने गाँवमे रहैत नहि पतारे किन भेलै तऽ हुनका भेल जे खबरि देल जाय जे पाँच मास छओ मास साल भरि लागि गेलै ओ अयला गामी लोकनि कहलखिन एना एना विषय ठीक एहि पर की तऽ ओहि समयमे ओ कहलखिन जे ठीके अहाँ लोकनि जे अहाँ समाज थिकौ ग्रामीण थिकौ जे निर्णय करब से मानबाक लेल तैयार छी सएह भेल से एक सभाक आयोजन कयल गेल आओर ओहिठमा जे मिथिलाञ्चलके विद्वान सब छलाह से सब एकत्रित भेला भेल जे एक भेल जे एक हाथमे हिनका प्रायश्चित पत्र लिख कऽ देल जाय आ एक हाथमे तप्तलोह देल जाय जो पाकि जैती तऽ बुझब जे हिनकर पतिव्रता धर्म नष्ट छनि आ नहि पत्ती तऽ बुझब जे वस्तु ई ठीक छनि सएह भेल पराक्रममे भेल ओहि बेरमे जँ देल गेलनि तऽ ई पाकि गेली पाकि जखन गेली तऽ सभके जे विश्वास छलै से अविश्वास नहि बनि रहल जे हुनका एक बार रोकलनि हेँ आ ई पंडीजीके पहिने वचन बजैत रहथि जे हमसभ आब जे करब हम बाहर नहि छी समझे जे ई अबला नारी थिकी हिनका कतहु एकटा कातमे घर बना कऽ जाय ई अपन रहैत अछि हम पंडित जी खड़की जिनके बाद चल गेल गाँव लेकिन ओ तऽ विधि छली निष्कलंका छली ओ बुझलनि जे एहन जे समाज अछि जे निष्कलंका रहै तऽ हमरा कलंकित कयलक अछि तऽ हम एहिठाम किएक मतलब से रहब ओहि समय लक्ष्मा ठकुराइन छली ई महामहोपाध्याय पंडित चंडेश्वर ठाकुरके स्त्री आ कवि कोकिल विद्यापतिके प्रपितामही छलथिन तऽ जहिना हम अहाँ पुरुष वर्ग छी अपना अपना ठक चलू मने बात नीक हो जाय तहिना ओ आद्य पंथ सभटा लक्ष्मा ठकुराइन के कहलखिन जे एना एना हम छी हमरा संगी रहै ओहि समय मिथिलाक राजा छलाह हरसिंह देव ओ कनाट वंशीय क्षत्रिय छलाह मिथिला राय तऽ ओ कहलखिन जे ग्रामीण स्तर पर नहि भेलै एक राजा तरफसँ तऽ नहि भेलै तैँ एकटा पत्र लिख कऽ देलखिन आ ओहि पर लिख देलथिन जे ना सौ चांडाल गामनी ना पचता चांडाल गामनी अर्थात हम अपना पतिनता के चांडाल गामनी छी दूसरा चांडाल गामनी नहीं छी उनका ई बोल देलथिन भरोस देलथिन जे ई पत्र कहुना अहाँ हरसिंह देव के हाथ पे पहुंचा दिए आ यदि शास्त्रार्थ हेतै अहाँ कहै छी जे हम निष्कलंका छी तो ओहिठाम अहाँ दिस तो हम शास्त्रार्थ करक लेल जे हमर स्वामियो रहता या जे विद्वान रहता ओहिठाम हम करक लेल तैयार छी लेकिन पत्र अहाँ हरसिंह देव के हाथ पे पहुंचा दिए ओहि समय में से जे नानपुर नानपुर छी राजा नामदेव के तात राजधानी हुनकर ओतहि रहै नरसिंह देवके पत्र देखलथिन बड़ा हुनका अफसोस या जिक्र भेल ओहि समयके जे पूरा भारतवर्षक मिथिलाञ्चलमे दू सए सैंतालिस मीमांसकके ओ निमंत्रण पत्र पठौलथिन हमसभके कम ओहिमे से साल दू साल लागि गेलै एक सभाक आयोजन भेल फेर ओहिमे जे पहिलका जे विद्वान छलाह सेहो आ इम्हरका जे विद्वान छलाह जे पहिल बेर सेहो अयला तऽ पहुँचला ओ बेर वएह तऽ ओहि बेर वएह ई लिख कऽ देलखिन जे ना सौ चांदा गमनी ना पत्ता चांदा गमनी एक हाथ ई आ एक हाथ के तप लो ओहि बेर जब देल गेलनि तऽ नहि पकलथिन तऽ जखन नहि पकड़थिन तहन तऽ प्रश्न उठि गेलै सर जे ओहि बेर किएक पकड़ी एहि बेर किएक नहि पकड़ी तखन हरसिंह देव कहलखिन जे ई निष्कर्षण जे कतहुसँ हिनका से किएक पकड़ी आ नहि पकड़ी कि अहाँ लोकनिके उचित एकर दंड देलहुँ जे एक अबला नारी जेना एकर कहिया जायत तऽ प्राचीन सब ठाम से देखाय तऽ कतौ से कोनो तरहक हिनकर जे वीक पॉइंट छनि कमजोरी जे कतौ भेटनि तखन अंतमे भेल कि जे हिनकर वैवाहिक पक्ष देखल जाय जे ओहिठाम से तऽ कतौ नहि छै लेकिन पच्चीस गाँव तऽ ओहिठाम से देखलखिन मातृकुल सँ चारिम ठाममे ओ बहिन होइत अछि जे स्त्री भेलखिन एहन ई दोष हिनका अछि तखन हर सिंह देव अथी एहि तरहक बात भऽ गेलै तहन भेल जे हरदास उपाध्यायके एहि तरहके बात छनि तऽ आओर सर साधारण भऽ जाइ छै ओहि ओहि समय जे सब एहिमे विद्वान सब छलाह जिनको ई पंजीके भार देथिन आ ई भेल जे ओहि दिनसँ हँ आ ओहिठाम नियम बनल जे मात्र तऽ पंचमी चैतरता पितर सप्तमी भऽ जाइ छै मात्र कुलके पाँच चैतर पितृपक्षके छठ चैतर सातमे वैवाहिक सम्बन्ध हो आओर